Ji sal hezar û neh sed û sî de dest pê kir. Hezar û neh sed û sî û du de serî rakirin. Agirî şer dikir. Ararat tije bûbû dîsa bi volkanan digirî. Agirî xwîn digirî. Agirî xwîn digirî. Serê xwe rakirin, şerê xwe kirin, lê tê negihîştin. Bav û bira hat kuştin, dayik dîn û dar,

Te zarok û dê çê nebê xwedîst û perîşan bê. Biroyê Heskî Tîlî ji eşîra Celaliyan serokê êla Hesê Soriyan û nişteciyê herêma Agiriyê. Biroyê Heskî di dema lavitiya xwe de kesek jî hatî bo. Piştî têkçûna dewleta Osmaniyan û avakirina hikûmeta nû a Tirkî û piştî têkçûna serhildana Şêx Seîd Pîran li Bakurê Kurdistanê, Tirkan bi vê sedemê dest bi veguhastina bi zorê ya Kurdan bo herêmên dûrdest ê Anadoliyê kiribûn. Bi rûyê heskê yek ji serkirdeyên Hoza Celalî û Akîncî herêma Agirî bû. Bi rûyê Heskê agehdar kirin ku Tirkan biryar dane navberî bi darê zorê ji vargehên vî dûr bixin. Di şazdê pêncê hezar û neh sed û bîst û pênc an de candirmeyên Tirkan ji bo girtin û dûrxistina Birûyê Heskê avêtibûn ser mala vî. Lê di vê demê de Birûyê Heskê Li malê nebûye. Piştî vê ku biro ji bûyerê tê agehdarkirin, vî gazî kiriye ku tenê çek û hespê min ji min re bînin behs e. Dema ku yekîneya candirmên Tirk li ba Zîdê li gundê Mûsûnê li pey biroyê Heskî tilî û zarokên vî ketine, li quntarên çiyayê Araratê dengê tifengan hatiye bihêstin. Û îdî ew teqînên fîşengan bûye îşaret û destpêka serhildanek din li Kurdistanê. Piştî ku biro tevî sî kes ji xizmên xwe berê xwe daye Çiyayê Agirî, di navbera van û hêzên artêşê de çend caran şer derket. Di encama van şeran de leşkerên Tirk paş we vekişiyan û gelek çek û cebilxaneyên van jî ketin destê serhildêran. Piştî van pevçûnan çawdîtinek di navbera zabitên Tirk û biro de li gundê Cebê Kumetê pêk hat lê biro daxwaza teslîmbûnê qebûl nekir. Bi destpêkirina berxwedana biroyê Heskî li hemberî biryara veguhastina bi zorê ya Kurdan ji aliyê Tirkan ve, piştî demekî Ferzinde Begê Hesenî, Kurê Silêmanî Ehmed di gel Xalis Beg, Ebdulqadir, Kazim Beg, Tajdîn Beg, Eyûb Axa û gelek navdar û mêrxasên vê demê ku ew jî bi sedema zext û gefên dûrxistinê ji alî dewleta Tirkiyê ve diraviyan, xwe avêtin bextê Çiyayî Agiriyê û li cem biro û birayê vî êvirîn. Di nav wan de şervanên eşîrên Keskuyî, Sakan û Şemsikan jî hebûn. Ew digel malbatên xwe hatibûne agirî û îdî bi vî avayî agirî bûbû qibleya berxwedanê. Li bihara sala hezar û neh sed û bîst û heftan ku Siro Seqem şikiya, mêrxasên Araratê çend caran êrîşî ser hêzên artêşa Tirkiyê kirin û carekî jî navçeya Bazîdê rizgar kirin. Piştevaniya Xûybûnî ji serhildana Araratê. Dema ku ji Araratê peşqela agirê serhildanê bilind bû, Îhsan Nûrî Paşa ku vê demê li derdora Xunûsê bû, ji aliyê Rêxirava Neteweyî a Xûybûnî ve wek fermandê şerwanên Araratê hate wezîfedarkirin. Piştî vê ku Îhsan Nûrî Paşa gihîşte çiyayê Araratê, Çend hefteyan şûnde li roja sê Nehê hezar û neh sed û bîst û heftan hêzên artêşa Tirk êrîşeke mezin kirine ser Araratê. Hejmara leşkerên Tirkan zêdetir ji deh hezar kesî bû. Van ji bakurî çiya ve yekîneyekî mezin a leşkerî di nav agiriya mezin û agiriya piçûk de Becih kirin û dest bi êrîşê kirin. Piştî vê ku bi top û mîtrîalyozan dest bi teqekirinê kirin, şervanên eşîra Sakan ku li milê Îranê bûn gihîştine havara serhildêrên Araratê. Van pawçûnên dijwar çend rojan dom kir. Di encamê de sedan leşker û zabitên tirkan hatin kuştin û dîlgirtin û gelek çek û teqemenî Li paş xwe bi cih hêlan. Û ew paş we we kişiyan. Çemî Bazîdê di navbera serhildêrên Agirî û artêşa Tirkiyê de bûbû sînor. Piştî bêbandûrbûna artêşa Tirkiyê, Îhsan Nûrî li Çiyayê Araratê dest bi organîzekirina hêza şervanên Araratê li ser bingeheke leşkerî û perwerdehiya van kir. Komeleya Xwîbûnî jî bo vê mebestî kadrên xwe şandibûne Araratê. Her ku diçû, şervanên Araratê zêde dibûn. Piştî serkewtina leşkerî û siyasî, bi biryara xwe bûnê di herêma azadkirî de Komara Araratê hate avakirin. Damezrandina Komara Araratê Piştî vê ku Îhsan Nûrî û Piroyê Heskê, Qaweta xwe kirin yek, li Agiriyê gelek tiştên balkêş hatin qewimîn. Cara yekim şoreşgêrên Agiriyê cil û bergên leşkerî li xwe kirin û komên fermî yên leşkerî danîne serê xwe. Li pêşiya komê wan vêneya Agiriya mezin û a pirçûk bê hêmaya Mertal hebû. Komên efseran jî logoya Xoybûnê li ser hebû. û ji bona cudahî di navbera van de rûtbe û qelem, simbêlê genim, xencer û roj hatibû bikaranîn. Şervanên Araratê bi perwerde û nizameke leşkerî dest bi şer kirin. Herwisa ji ciwanan rêxistina leşkerî ava kirin. Li ser van erdên ku ji dijmin hatibûne valakirin, alaya Kurdistanê hildanî. Di navbera salên hezar û neh sed û bîst û şeş û hezar û neh sed û bîst û heftan de Biroyê Heskî û serokên din yên Agiriyê di bin gelek zehmetiyan de morala şerwanên Agiriyê bilind kirin. Di sala hezar û neh sed û bîst û heftan de serokên serhildana Agiriyê civîna neteweyî a Kurdistanê li ser serê çiyayê Agiriyê birêve birin. Vê civînê er ku wezîfeya berêveberiya serbixwe û azad di herêma Agiriyê de dane rêxistina xwe. Civîna Kurdistanê li Agirî desteya birêveberiya hikûmeta xwe hilbijart. Di vê civînê de Parlamentoya Kurdistanê Biroyê Heskî Tîlî û Îhsan Nûrî Paşa bo Serokayetiya Giştî hilbijartin û Biroyê Heskî bo Serokê Giştî yê Berxwedana Agiriyê û Îhsan Nûrî jî bû Fermandeyê Giştî yê Şervanê Agiriyê. Herwisa marşa netewî a binayê Helbe Agirî danîn û piştre rojnameyek jî bi navê Agirî veşandin. Deqa siroda netewî a Komara Araratê wiha ye.

Raste be ê tu agir bûy Raste be ê tu agir Hikûmeta Tirkiyê ku amadekariya êrîşekî giştî dikir ji bo ku bikare hindek zext bi dest xwe bixe, çend pîlan danîn. Li gor vê yekê di sala hezar û neh sed û bîst û heştan de Afûyeke Giştî derxist. Piştî ku derket Qanûna Afûya Giştî a Tirkan nekarî bandorê li ser birêveberên Komara Araratê û Xoybûnê danê, Enqerê ji bo hewdîtin bi Îhsan Nûrî re hey'etek din şand Bazîdê. Di nav van de du karbedest û fermandeyên artêşê jî hebûn. Şanda Komara Araratê jî Biroyê Heskê, Îhsan Nûrî Paşa, Ferzinde Beg û Xalis Beg bûn. Hewdîtina meha gulan a sala hezar û neh sed û bîst û heşt an di navbera her du aliyan li nêzî Bazîdê pêk hat. Nûnerên tirkan hin mercên bê bingeh dane kurdan. Li hember vê daxwaza tirkan Îhsan Nûrî jî digot, Divê tirk rêza alaya kurdan a li Araratê bigre. Herwisa daxwazê jê nakim ku dewlet min efû bike. Şertê rawestandina şer jî Bi fermî naskirina serxwebûna Kurdistanê ye. Bi vî avayî ew hewdîtin jî vala derket. Tenê li ser vê yekê li hew kirin ku nabe dewlet leşkeran bişîne ser Araratê û nabe serhildêr jî êrîşî ser artêşa tirkan bikin. Piştî çend mehên ku di navbera Aramiyê de derbas bû, hewdîtinek din jî li gundê Kînîkorkî di navbera du aliyan de pêk hat. Lê ew jî bêencam bû. Di vê navberê de carna di nav aliyan de şerên mezin jî derdikevtin. Şerê Kanîkurkî ku di sala hezar û neh sed û bîst û neh an de qewimî û çend hefteyan dom kir, yek ji şerên herî mezin bû. Di payîzê de leşkerên tirkan peyimana agirbestî binpê kirin û gundê Kanîkurkî, ku li ser sînorê Komara Araratê bû dagîrkirin ku ew gund hatibû şewitandin. Li ser vê yekê hêzên Araratê êrîşî ser leşkerên Tirka kirin. Şer di deştê de qewimî. Di encamê de leşkerên Tirkan ji herêmê vekişiyan. Balafirek van ket û gelek çek û dîl jî ketine destê Kurdan. Artêşa Tirk li destpêka sala hezar û neh sed û sî li nêzî Araratê dest bi tevgerek nû kir. Hejmara leşkerê Tirk bona êrîşkirina ser komara Araratê gihişte bo heftê hezar kesî. Van pêncî balafir, deh yekîneyên topên mezin û pênc sed û pêncî mîtralyoz jî anî bûn derdora Araratê. Li hember van hejmara şervanên agirî zêdeyê hezar kesî bû ku piraniya van çekî sêvik hebûn. Artêşa Tirk di vê êrîşê de karî Çiyayê Agiriyê yê mezin dagîr bike. Hêzên Komara Araratê jî di berxwedaniyekî qehremanane de li hemberî artêşa Tirkiyê şer kirin. Li havîna sala hezar û neh sed û sî hêzên Kurd li herêma Zîlan û Subhanê êrîşê bargeh û bajarên Hesen Ewdal û Nûşarê kirin û leşkerê vir teslîm bûn. Paşê bajarên Erdîş, Patnûs û Bargirî ketin destê hêzên serhildêrên Kurd. Lê hêzên Zîlanê berî dema diyarîkirî ji aliyê fermandehiya Araratê serî hildabû, lewma tenê mabûn. Vê demê Komara Araratê bi sedema vê ku serhildêrên Zîlanê berî dema diyarîkirî dest pê kiribûn, nekarîbûn bi havara Zîlanê de herin. Lewma dora herêmê ji alî hezaran leşkerên Tirk ve hatibû girtin. Çend desteyên ji şerûwanên Kurd ku ji Ararat dê ve gihîştibûne herêmê, tenê karîbûn bi êrîşên xwe rê bo derbasbûna xelkî sivîl ji destê komkujiya artêşa Tirkî vekin. Piştî ku serhildana vir têk çû, jandirmên Tirk xwe gihandine gundan. Artêşa Tirk li Gelîyê Zîlanê li herêmê dest bi kuştina gundiyan kir. Di nav çend hefteyan de leşkerên Tirk di encama jînosayda li herêma Kurdan de sê sed û bîst gund şewitandin û li gor amarên cuda cuda ji pazdeh heya bîst hezar jin û zarok û pîr û kal komkuj kirin. Piştî têkçûna serhildana Araratê li aliyê Tirkiyê, serkirde û fermandeyên serhildanê digel sedan şerwan û hezaran xelkî sivîl di nav şerekî giran de karîn dorpêca hêzên Îran û Tirkiyê têk bişkînin û rêya xwe derbaskirina bo Rojhelatê Kurdistanê vekin. Di vê demê de Îhsan Nûrî Paşa tevî hewjîna xwe xwe radestê Îranîyan dike û bo Tehranê tê veguhastin û heya dema kuştina vî bi rêya bûyereke bi guman a hatûçûnê li bîst û pêncî sê hezar û neh sed û heftê û şeş an her li Tehranê jiyan kiriye. Li herêma Makoyê jî hêzên Reza Şah daxwaz ji şoreşgeran kiriye da ku bi çekên xwe ve xwe radest bikin û dew ji serhildanê berdin. Birûyê Heskî û Ferzinde Beg û Ewdulqadir digel sedan şervanên Araratê û malbatên wan ku xwe li herêma Makoyê bi cih kiribûn teslîmê daxwazên Îraniyan nabin û bi piştevaniya eşîrên Celalî û Heyderanî li aliyê Rojhelatê li ser berxwedanê berdewam dibin. Piştî heyamekî hêzên Îranê êrîşî ser şerwanên Araratê dikin a ew êrîş dibe sedema destpêkirina şerekî dijwar ku salek û nîvê berdewam bûye. Şehîdbûna Biroyê Heskê Karbidestên leşkerî yên Îranê piştî vekişîna hêzên xwe ji Agirî bi merema dagirkirina cihê wan bi hêzeke din ve êrîşî ser Agiriya Piçûk kirin. Piştî şerekî kurt, Biroyê Heskî Têlî Tevî hejmarek ji şorişgêrên Agiriyê têne şehîdkirin û piştî belawbûna xebera şehîdbûna Biroyê Heskî Tîlî bi hêvîtiyekî mezin di nav şorişgêrên Araratê de belaw dibe. Derheq Biroyê Heskê ji aliyê helbestvanê Kurd Osman Sebrî ve parçe helbestek hatiye nivîsîn û bi vî rengî dest pê dike.